I te korenga o tētahi whakataetae kapa haka mō ngā kura tuarua i ngā tau e whā kua mahue ki muri, he rongo kōrero pai kua puta i te kōmiti kapa haka mō ngā kura tuarua, ka tū anō te whakataetae ā-motu mō ngā kapa haka kura tuarua o Aotearoa hei ngā wiki e tū mai nei. Hei ngā rā e rua, ka tū te whakataetae ki ngā rohe e rima kia haumaru tonu ai te tangata i ngā pānga o Kōwhiori. Ā, ki te kore he whakataetae i tēnei tau, Kua kore hoki ngā tauira tau 12 e tū ki tētahi whakataetae kapa haka ā-motu. Kei a Muriwai he i te roanga ake.
Kua roa nei te wā e tāria ana ngā uri maha o te motu ki tēnei whakataetae. Mōhio tātou te iwi Māori e, ko te kaupapa nui o te ao ko te ao haka, ā, nā reira, ā, kua tae te wā me eke, me hoki tātou ki, ā, nā Papa Whakatūwaewae ki te tuku i nā mahi a Rēhia, nā mahi a Tānerore, ā, ki te ao whānui. E rima ngā papa whakatū puta noa i te motu, ā, he rerekē ngā whakaritenga o te whakataetae nei kia haumaru ai te marea mai te mate kōwhiori. Ka hoki mahara ake ki te tau, ā, 2020, i a te Pirimia e kōrero ana kei te aukati te nārori katoa ki a tātou, nā reira kātahi ka taka mai ko Nā Ture ki runga i a tātou e pupuri ana i tō tātou mauri i te wā e noho ana mātou ki raro i te kōwhiori. Ka mutu tērā, ka eke tātou ki roto i Nā Raiti hei tohutohu i a mātou āhea ka puta ki roto i Nā Hui Nui. Wēnā āhua tangata katoa, ka wānanga tātou ki te whai i tētahi huarahi pai kia tū tonu tēnei kaupapa ahakoa te aha, nā reira koinā i whakatūria e mātou nā nā atamira e rima. Mai i ēnei whakaritenga, ka kore ngā kaiwhakawā e noho ki ngā papa whakatū e rima. Engari ka whakawā rātou i te wiki whai muri i te tūnga o ngā tauira. Ka rere atu ngā kaiwhakawā katoa ki roto i Tāmaki Makaurau, nā runga i te mea nā Tāmaki Makaurau te tono ā, kia tū te whakataetae ki roto i tērā rohe, tuatahi. Tuarua, kei a rātou tonu te mauri o tēnei whakataetae. Nā reira, mā rātou anō e tiaki ana i ngā kaiwhakawā katoa, ka rere atu rātou ki roto i Tāmaki Makaurau a te 18, hei te 19 ka tīmata rātou ki te whakawā i ngā whakataetae, i ngā tīma whakataetae ki runga i tētahi whare pikitia. Ahakoa kua kite i te nui o ngā nawe, hei tā te kaitiriwā o te kaupapa nei, he kaupapa whakapiki wairua. Moho tonu tātou he āhuatanga hou tēnei mō tātou te iwi Māori, engari ko te whāinga matua kia tū tonu i tētahi kaupapa mō nā tamariki kura tuarua me nā tamariki o nā wharekura. Ā, nā runga i te mea ki te kore tēnei whakataetae haere ake nei, ko nā tau ā tekau mā rua i tēnei tau, kāore i tū ki roto i tētahi whakataetae ā-motu. Nā reira, ā, ko te painga, ā, kia, kia tuku atu, ā, nā Tūnga ki runga i te, ā, ipurangi. Mai i reira, mā mātou anō te komiti ā-motu e pupuri ana i te mauri o te whakataetae ehara ko Nā Ture a te Kāwanatanga. Hei te 14 o Mahurutū ai ngā papa whakatū o Tāmaki Makaurau me Waikato, ā, hei te 16 o Mahuru ka tū ai ngā papa whakatū e toru ki Heretaunga, Whanganui me Ōtautahi. Muriwai hei Te Omārama!